Voilà, schéine gudde Moien. Mir haten haut de Moien e Regierungsrot, wou mer virun allem eng länger Diskussioun an och en Echange haten iwwert déi aktuell Situatioun vun de Covid-Infektiounen hei zu Lëtzebuerg. Mir gesinn, dass déi lescht Deeg eng Hausse vun den Zuele komm ass. Mir gesinn, dass dat net en nationalen Aspekt nëmmen ass, dass dat europa oder weltwäit de Fall och ass. Mir hunn haut de Moien eben déi verschidden Aspekter dovunner och beliicht. D'Madame Gesondheetsministesch wäert derno och méi am Detail kënnen drop agoen. A mir hunn och eben d'Analys vun de Mesuren, déi mer bis elo Geholl hunn, och genau analyséiert. Do eng wichteg Informatioun en général, Et gëtt keng Ursaach, fir déi aktuell Mesuren elo wëllen ze änneren. Et gëtt keng Ursaach. Et sinn déi Mesuren, déi och gëschter am Parlament gestëmmt gi sinn, sinn déi Mesuren, déi am Moment och richteg op déi Situatioun, déi mer haut hunn, och d'Äntwert ginn. Mir hunn nämlech keng Informatiounen, keng Indikatiounen am Moment, dass een den Arsenal législatif misst änneren an den nächsten Deeg, fir do adequat ze sinn vis-à-vis vun der Situatioun, déi haut ass. Ech hunn Iech virdru gesot, dass mer déi Situatioun zu Lëtzebuerg hunn, dass mer se och an den europäesche Länner hunn, a wéi gesot, dass dee Phänomen och weltwäit am Moment deen ass. D'Ursaachen, eng vun de groussen Ursaachen, déi constatéiert ginn ass, ass déi, dass nom Summer am Fong méi en normaalt Liewen nees ugefaangen huet, dass d'Liewen am Fong nees, fonctionnéiert, méi am Fong relancéiert ginn ass, wou mer awer déi lescht Wochen och méi gerout hunn. Dat geet vun Aktivitéiten, dat geet vu Prouwen, dat geet vu sportlechen Aktivitéiten, dat geet vun Zesummekommen, dat heescht vu Schoulen, vun all deene Saachen, wou d'Mënsche méi matenee kommen. Et ass awer och festzestellen, an dass de Retour vun de Vakanzen och ee vun den Haaptfaktoren ass vun der Augmentatioun vun den Zuelen. Wéi gesot, ronn en Drëttel vun den Neiinfektioune sinn op Retour vun de Vakanzen zeréck ze féieren. An derno, an dat ass och wichteg z'ënnersträichen, dass, wann de Retour de vacances kënnt oder d'Verbreede vum Virus ass, dat, pour la plus grande partie am Privaten doheem fënnt, dat heescht an der Famill oder wéi gesot op Plazen, wou d'Leit wéi gesot am private Kader sech zesummen treffen. Also wat geschitt dann elo ass, datt mer weider un där Linn festhalen, déi mer bis elo geholl hunn, dat heescht weider testen, weider den Tracing maachen, weider a virun allem d'Gest barrièren Och respektéieren déi Gestes barrièren zielen, wéi gesot, wann ee bei Leit ass am Public, mee och et ass wichteg, dass wann ee Leit doheem empfänkt, och d'Gestes barrièren respektéiert, well mer mierken, dass do, wéi gesot, och eng Verbreedung vum Virus och geet an wa méiglech, wéi gesot, och Kontakter mat Leit esou vill wéi méiglech nach ëmmer z'evitéieren, dass een derno och, wann den Tracing da kënnt, och nach weess, mat weem een a Kontakt och war. Mir wäerte weider dee Monitoring ganz enk suivéieren. Den Tracing funktionéiert och am Moment ouni Problem. Mir si gutt opgestallt an ech si wierklech och iwwerzeegt, dass mer d'Situatioun am Moment geréieren op eng Aart a Weis, déi och wichteg an déi richteg ass. Mir gesinn, Awer och, an dat ass déi Zuel, déi mer wierklech am Bléck mussen hunn, an d'Madame Gesondheetsministesch wäert elo nach eng Kéier dorop kommen, d'Zuel vun den Infektiounen ass eng Saach, dat ass e Fait. Mee mir hunn en anere Fait, dat sinn d'Zuel vun de Leit, déi an de Spideeler sinn, an d'Leit, déi och an der Intensivstatioun sinn. An do muss ech Iech soen, dass mer am Moment do wierklech kee Problem hunn an och am Moment, kee Problem do gesinn. Dat ass déi Zuel, dat hunn ech dès le départ scho gesot, déi mer ëmmer mussen am Viséier hunn, well dat ass déi, wou mer am Fong mussen et packen, déi Kris kënnen ze geréieren, andeems mer net iwwerfëllte Spideeler kréien an op eng Kéier d'Leit net méi kënnen anstänneg soignéieren. Ech widderhuelen eppes, wat ech och schonn gesot hunn, Et ass keen à l'abri, ugestach ze ginn, keen! à la Brioude gestach ze ginn. Mir hu Komplikatiounen och gesinn bei Leit, déi net am héijen Alter waren. Dat heescht, dass et wichteg ass, dass een déi Gestes barrières respektéiert. Et ass keen, dee mengt, dass hien net concernéiert sollt sinn, dass hien immun wär oder op jidde Fall keng Gefor kéint kréien, wann en de Virus och hätt. Dowéinst, a wéi gesot, am Moment, d'Situatioun ass mat Zuelen, déi an d'Lut gaang sinn, d'Zuel vun de Better, d'Zuel vun Intensivbetter, Bleift niddereg, bleift wéi gesot, mat mécht eis keng Suergen. Ech ka lo net soe wéi d'Evolutioun weider geet, mee datt dat wat elo wichteg ass fir elo an och à moyen terme, datt déi wierklech berouegend sinn, mee dowéinst awer d'Gestbarrière weider respektéieren, de Mask weider respektéieren. D'Regierung huet net de Besoin gesinn, fir Saachen ze verschäerfen, awer och net fir Saachen ze lockeren. Weder dat eent nach dat anert. Ech weess, dass Drock komm ass, fir Saachen och ze lockeren. Dat wier net de richtege Moment am Moment mat den Zuelen, déi mer hunn, fir Lockerungen ze decidéieren. Dowéinster, wéi gesot, am Moment bei den Decisiounen bleiwe mer beim Status quo. A wéi gesot, och nees eng Verantwortung, déi mer alleguerten hu vis-à-vis vun der Verbreeden och vum Virus. Voilà, Madame Lenert.
Jo, Merci, gudde Mëtteg. Et ass schonn ganz villes gesot ginn. Et ass vill Onrou am Moment ronderëm Covid, wat normal ass. Mir sinn am Septem am September, d'Aktivitéite ginn opgeholl, d'Leit kommen aus der Vakanz. Wann een d'Informatiounen kuckt, d'Noriichten aus dem Ausland, da gesäit een, dass iwwerall d'Zuelen eropginn. Bei eis Ginn d'Zuelen och erop. Nichtsdestotrotz ass dat kee Moment, wou een elo soll panikéieren. Eis Zuele sinn ugezunn, schonn enker virun e puer Wochen. Mir krute se erëm ausgebremst, géif ech soen. Mir hu se net wierklech erofkritt, do wou mer se gären hätten, mee se sinn ausgebremst. An dat selwecht gesi mer elo. An dat wat wichteg ass, dat ass, datt een an esou enger Situatioun net ufänkt Achterbahn ze fueren. Ech mengen, mir mussen ofwaarde fir eng Tendenz ze gesinn, D'Tendenzen an den Zuele weise sech eréischt no e puer Deeg, an et ass elo nach fréi fir ze soen, ob mer eng steigend Tendenz wäerte weider hunn oder net. Mir sinn absolut drop preparéiert, dass am Hierscht mam normale Liewen natierlech och d'Zuele wäerten an d'Lut goen. Dee Virus ass ënnert eis, en zirkuléiert, dat ass normal, dass en zirkuléiert. Et ass och guer net eist Zil, En auszerotten, dat wäerte mer net hikréien. D'Zil vun där ganzer Strategie vun der Regierung ass wierklech, de Virus auszebremsen, en kontrolléiert ze halen, datt mer e geréiert kréien. An ansoufern, och wann eis Zuelen international net esou gutt ausgesinn, sinn awer aner Indicateuren hei zu Lëtzebuerg, déi ganz positiv sinn. An déi soll een net aus den Aen verléieren. Mir hunn op d'lescht Woch gekuckt, 672 nei positiv Fäll, déi mer verzielt hunn, dat sinn der méi, dat sinn 138 Prozent méi wéi déi Woch virdrun. Dorausser kommen 43 positiv Fäll aus dem sougenannte Large-Scale Testing eraus. Dat heescht, dat si Leit, déi net vu sech aus an den Test gaange sinn, mee vun eis invitéiert gi sinn, dat ze maachen, also och asymptomatesch sinn au départ. Mir hunn och 84 Positiver, déi mer iwwert eis Aktioun um Findel konnten identifizéieren, och Leit, déi u sech absolut net krank sinn, keng Symptomer hunn, mee déi mer konnte fréizäiteg iwwert deen dote Wee identifizéieren. Donieft hu mer allerdéngs och 285 Fäll, dat sinn 42 Prozent, déi iwwert eng ganz normal Ordonnanz vum Dokter identifizéiert gi sinn an domadder vun eiser Definitioun hier an d'Kategorie vun de symptomatesche Leit géife gerechent ginn. Eng Altersmoyenne, déi nach ëmmer niddreg ass. Si ass liicht an d'Lut gaangen. Mir leien op d'lescht Woch gekuckt bei 33,4 vum Alter hier. Dat ass nach wie vor eng niddreg Altersmoyenne. A mir wëssen, dass och dat, wa mer eis Situatioun global hei am Land kucken, eppes berouegend ass, well mer jo wëssen, dass d'Leit éischter ab engem gewëssen Alter statistesch gesi méi Komplikatiounen maachen. Dat heescht, déi Alterskategorie, déi hei concernéiert ass, Do ass keen direkte Risiko, dass mer e ganz groussen Impakt wäerten op onsen Gesondheetssystem spieren. Dat spigelt sech och an eisen Zuelen erëm. Ee vun onse wichtegen Indicateuren, déi mer suivéieren, fir eis selwer an Alarmbereetschaft ze setzen, ass nieft den Zuelen virun allem d'Geschehen an eisem Gesondheetssystem. Do si mer, op d'lescht Woch gekuckt, hate mer 13 Leit, déi nei hospitaliséiert gi sinn, géigeniwwer 11, déi d'Spidol nees konnte verloossen. Mir hu Stand elo 20 Leit op den normale Soinen, déi mat Covid leien, a just een op der Intensivstatioun. Dir gesitt also, dat ass nach wie vor ganz roueg. Mir hunn do e ganz stabelt Geschehen an eisem Gesondheetssystem, wat engem dach kann Hoffnung ginn, dass mer dës Saach wierklech am Grëff hunn zu dësem Zäitpunkt. Trotzdeem bleift net aus, datt mer international am Ranking op véierter Plaz sinn, wat d'Unzuel un Neiinfektioune bedeit. Dat suergt natierlech fir eng gewëssen Opreegung, dat muss ee wëssen. Mir sinn entretemps eben op éischter Plaz ass am Moment, dat däerf eis net wonneren, Spuenie mat der Situatioun, der dramatescher Situatioun zu Madrid, wou ganz vill Leit, wierklech ganz Quartieren erëm confinéiert gi sinn. Da kënnt hannendrun Tschechien an da Frankräich, dann direkt hannendrun eben Lëtzebuerg. An eisen Nopeschlänner direkt, Belsch an Holland, steigen d'Zuelen och. Déi sinn och net ganz roseg am Moment. An Däitschland ass et am Moment éischter roueg. Déi sinn op engem aneren Taux, dee wesentlech manner héich läit wéi bei eis. Och eisen Taux de positivité, wat ass dat? Dat ass déi Unzuel u Positiver par rapport zu der Testzuel, déi gemat gëtt, bleift relativ stabel, en huet e bësse variéiert iwwert de Summer elo, mee dee läit och bei der leschter Woch op 1,66. Dat ass net do, wou mer en idealerweis gären hätten, mee et ass awer och elo net esou, datt ee géif soen, voilà, elo geet bei eis eng orange oder eng rout Lut un. Wéi gesäit et aus mat den Ursaachen? Wou hunn d'Leit sech ugestach? Do muss ech zouginn, dass ech vläicht e bësselchen optimistesch drop spekuléiert hat, dass mer de Pic vun de Retour de vacancen hannert eis haten. Offensichtlech sinn d'Lëtzebuerger wierklech bis zum Schluss nach an d'Vakanz gaangen. Mir hunn och elo nach ëmmer 31 Prozent, wou mer wierklech konnten ausmaachen, dass d'Leit sech wierklech an hirer Vakanz iergendwou ugestach hunn, de Virus matbruet hunn. An da geet et awer weider an enger Schinn, déi mer kennen. Da kënnt mat 20 Prozent erëm dat, wat mer schonn iwwert déi leschte Wochen a Méint ëmmer erëm widderholl hunn, dass dann am private Kontext, an der Famill, wou d'Leit sech an der Regel de Virus weiderginn. Wat och bedeit, dass vun där Säit och näischt Neies, speziell Opreegendes ze signaléieren ass. Mir hunn néierens iergend e grousse Cluster oder en Den Betrib deen terribel concernéiert wär, mir hunn insgesamt 8 Betriber a Structures d'hébergement insgesamt déi concernéiert sinn, awer mat ganz iwwerschaubarem Infektiounsgeschéien, wat ee ganz gutt agedämmt kritt an iwwerbléckt kritt. Voilà, also wat ass de Message vu Säite vun der Santé? Weider virsiichteg bleiwen. Mir sinn der Meenung, datt déi Mesuren déi en place sinn duerginn. Mir sinn. An engem Moment, wou mer wëssen, deen, dass e kritesch ass, dat huet jiddwereen esou virausgesat, ech mengen, wann eist Liewen erëm säin normale Laf hëlt, hu mer méi Kontakter a mer mussen do natierlech verstäerkt oppassen. Mir sinn allerdéngs der Meenung, dass Lëtzebuerg gewisen huet, dass mer an der Regel eis un déi déi Regeln, déi mer eis ginn hunn, kënnen halen an och halen, soss hätte mer déi Situatioun net esou gutt am Grëff, wéi mer se haut am Grëff hunn. Dofir gesi mer net an, dass ee lo zu dësem Zäitpunkt soll virun de Won sprangen an a Mesuren elo präventiv nach méi, nach méi streng maachen, well mer wierklech dru gleewen, dass d'Leit aus Iwwerzeegung zesummenhalen an och wierklech elo verstäerkt am, am Hierscht, wou een och weess, dass méi eng grouss Grippegefor wäert sinn, an esou weider, dass d'Leit wierklech verstanen hunn, wat d'Geste barrière sinn. an dass et wierklech elo gëllt zesummenzestoen, fir dass mer eist Land kënne weider um Liewen halen, och iwwert déi nächst Méint erduerch, dass do jiddweree säin Effort wäert maachen. Mir si selwer natierlech och opgestallt fir dat, wat eis Strategie ausmécht, nämlech schnell hannert dem Virus bleiwen. Dat heescht, mir wäerte weiderhi ganz geziilt testen, vill testen an och ganz reaktiv bleiwen um Niveau vum Tracing, fir wierklech dann d'Kontakten auszemaachen, déi d'Leit hunn. Dat ass dat, wou mer dru gleewen, dass déi Schnellegkeet virun allem, déi mer hunn, déi einfach erlaabt ze évitéieren, dass de Virus sech weider a weider a weider gëtt vun engem zum aneren, wat mer méi schnell ënnerbrach kréien, wat mer méi schnell kënne Leit, déi à risque sinn, identifizéieren a Situatiounen, déi eben à risque sinn, wat mer méi schnell ënnerbonne kréien. Sensibiliséieren ass och weiderhin eng grouss Prioritéit. Mir hunn eis do eng Agenda ginn, fir och verstäerkt de ganzen Hierscht erduerch zesumme mat de Betriber, zesumme mat de Gemengen an och mat de Partner aus dem soziale Beräich natierlech wierklech mat den Informatiounen an all Eck vun der Gesellschaft eranzekommen. Et geet drëms, datt d'Informatiounen fir jiddwereen accessibel sinn, ëmmer erëm widderholl ginn och. De Mënsch huet d'Tendenz d'Saachen ze vergiessen. Mir gesinn net méi esou vill Kranker ronderëm eis. Dofir ass et ëmsou méi wichteg, dass mer, dass mer dach präsent bleiwe mat der Sensibilisatioun déi ganz Zäit duerch an eis och ëmmer erëm Neies afale loossen, wéi mer kënnen un d'Leit erukommen. Souwäit ass et vu menger Säit. Vläicht nach eng Kéier ganz kuerz op déi nei Mesuren, fir déi nach eng Kéier ze widderhuelen, Wat ass wesentlech geännert ginn elo gëschter duerch dat Gesetz? Abee, mir hunn Erkenntnisser afléisse gelooss, déi mer ronderëm den Isolement hunn, d'Durée vun där Zäit, wou d'Leit sollen isoléiert ginn, an deem Fall, wou se als positiv getest ginn. Do kann een souwuel eeben opgrond vun den internationale Recommandatioune wéi och op onsen eegenen Auswäertunge vun eisen Date gesinn, dass dat nom zéngten Dag wierklech extrem minim ass, wat sech nach kann doen, soudass mer d'Durée vum Isolement, dat heescht, Déi Leit, déi positiv getest sinn, déi si just fir eng Durée vun 10 Deeg nach, wou se sollen doheem bleiwen, aplaz 14 Deeg, wéi dat virdru war. An ëmgedréint bei der Quarantän, dat sinn déi Leit, déi e Risiko mat sech droen, eventuell positiv ze ginn, doduerch datt se e Kontakt haten. Do ass den Dag liicht geréckelt ginn, ab deem ee kann en Test maachen. Dat war ëmmer de fënneften Dag, dat hu mer op de sechsten Dag gesat, net einfach esou, well dat eis besser gefält, mee well mer gesinn hunn an eisen Donnéeën, déi mer sammelen, dass et grad nach um sechsten Dag awer nach relativ heefeg ass an dass dat deen Dag ass, wou een am Fong déi gréisste Chance huet, wierklech och ze erkennen, dass een de Virus kritt huet, dass en sech weist am Test. Dofir hu mer dat op de sechsten Dag gesat. De Prinzip ass deen, wann deen Test dann negativ ass, dann ass domadder automatesch d'Quarantän opgehuewen. Voilà, mir sinn och weiderhin natierlech beméit, fir alles, wat mer vu wëssenschaftlechen Erkenntnisser kënnen beméien, fir esou fiabel wéi méiglech Resultater ze hunn. Et gëtt vill diskutéiert ronderëm Faux-Positifen. Och do ass eis Direktioun beméit, wann esou e Verdacht ass, fir deem wierklech nozegoen, fir mat de Laboen ze kucken, ob do eppes drun ass oder net. Mir haten och, dat ass keen Geheimnis, mir haten elo zwou Serien, wou mer effektiv falsch Resultater haten. Eng éischt Serie vun 10 Resultater, wou mer vum Labo selwer signaléiert kritt hunn, dass e Feeler virgefall ass. Wat geschitt an esou engem Fall? Bah, da ginn d'Leit natierlech vun eis kontaktéiert, dat gëtt redresséiert a mir kucken da mam Labo zesummen ze verstoen, wéi dat konnt sinn. Et ass eng zweet Serie nokomm an dat huet ons och elo verohlosst, vu Säite vun der Santé eng Enquête ze maachen, fir sécherzestellen, ob um Niveau vun de Laboratoiren wierklech alles esou en place ass, wéi et muss sinn. Ech mengen, et ass wichteg, dass d'Leit sech kënne verloossen op déi Resultater, déi se kréien. Dat ass och eist Uleies, fir dat sécherzestellen. An deem Sënn gi mer esou Saache selbstverständlech no. Mir sinn eis bewosst, dass dat ëmmer fir vill Opreegung suergt, well déi Fäll jo och no bausse gedroe ginn. Mee mir sinn eis deem bewosst. Ech menge mir selwer hunn als éischte Souci natierlech, wann e falscht Resultat do ass, dat richteg ze stellen. A mir wäerten och, soubal mer nei Erkenntnisser hunn, déi eis erlaben, zum Beispill méi op d'Charge virale anzegoen, fir do en Seuil festzesetzen, deen engem giff erlaben, eng Quarantän schonn éischter opzehiewen oder en Isolement, awer wa mer do eng zolidd Basis wäerten hunn, da wäerte mer als Santé domadder och d'Regierung befaassen an natierlech och d'Mesuren oprüsten. Dat ass mer wichteg, dat ze ënnersträichen. Mir sinn eis Bewosst, wat de Präis ass vun eise Mesuren, vun den Quarantänen, vun den Isolementer. Dat ass eng Schinn, déi mer fueren. Dat ass net einfach e Selbstzweck. A mir si permanent effektiv beméit, och nei Technologien, nei Erkenntnisser do afléissen ze loossen, fir dat esou digest an esou mann invasiv wéi méiglech ze gestalten fir jiddwereen. Voilà, dat war et vu menger Säit. Dir hutt bestëmmt nach Froen, wéi ëmmer.
Ech wollt just mol froen, mir si schonn eng Weilchen elo iwwert deem ominöse Seuil vu 50 Neiinfektiounen, wou de Robert-Koch-Institut e Risikogebitt ausweist, dee kritt deet sech näischt, mir si bis elo zum Gléck net Risikogebitt. Wat ass, hu se eis vergiess oder wat ass do geschitt?
Ech fäerten net, datt se eis vergiess hunn. Ech weess, datt eisen Ausseminister an enkem Kontakt ass mat Däitschland, fir déi Situatioun ze beschwätzen. Mir hunn awer elo nach keng Keng Decisioun stand elo, ob do eppes kënnt oder net, mee den RKI huet seng Reegelen net geännert an ensoufern muss ee wuel domadder rechnen, datt do eppes nees eng Kéier kënnt. Dir wësst jo, datt si eemol d'Woch jo d'Evaluatioun och maachen an d'Evaluatioun vun dëser Woch ass nach net eraus.
Ech hätt zwou Froen. Dat eent betrëfft dann de Covid 19 mat de Frontalieren. Et ass jo esou, datt just d'Résidenten elo an de Chifferen opkommen. Kënnt Der awer eppes soen iwwer d'Frontalieren? Déi Zuelen hutt Der jo. An déi zweet Fro wär iwwer Faye, de Réckzoch, eng Positioun vum Premier an och eventuell och iwwer d'Tensiounen, déi et dowéinst an der Regierung ginn.
Jo, vläicht zu de Frontalieren. Mir hunn déi Zuele selbstverständlech, well mer jo eis Praxis net geännert hunn. Mir bidden déi Tester weiderhin un a ginn dat och un déi Autoritéite weider. Mee Dir musst verstoen, mir hunn als Regierung d'Decisioun geholl, den Chiffer och net op enger Pressekonferenz ze ginn, well et eis eeben puer Mol elo virkomm ass, dass och wa mir en net offiziell matdeelen, dass en dann nawell iergendwou zréckgefëscht gëtt an an d'Berechnunge mat afléisst. Dat ass eng Situatioun, déi mer e puermol haten an dass am Sënn vun eis alleguerten a vun eisem Land, dass mer déi dee Moment och net public maachen. Ech kann Iech awer berouegen, do ass näischt Inquietantes. Ech ka jiddweree berouegen, wann och do eppes wär, giffe mer eis drëms këmmere, mee dat ass u sech Jo, esou wéi déi Proportiounen, wéi ee se ëmmer erkannt huet. Ech mengen, do wor zu kengem Zäitpunkt wierklech eppes, wat terribel an d'A gestach huet. An dat huet sech och elo an där Hinsicht net geännert. Och mat de Vakanzen? Nee, och net mat de Vakanzen. Zu Veianen, dat ass eng unilateral Decisioun vum. Betrib. Mir mussen eis just bewosst sinn, dass dat Schlechtst wär, wann d'Bild um Ecker giff kommen, dass mer hei feindlech wären vis-à-vis vun Industrie, vis-à-vis vu Leit, déi gären investéieren, vis-à-vis vu Leit, déi gären hei Aarbechtsplaze schafen. Dat heescht, et ass ganz wichteg, an hei geschwätzt vun Tensiounen, dass d'Regierung weider gemeinsam d'Attraktivitéit vu Lëtzebuerg promouvéiert. Dat ass och de Fall. Mir mussen och Léieren aus Dossieren zéien. Et ass wichteg, dass dès le départ wa esou Saachen, wa esou Investissementer oder wa esou Projete kommen, jiddweree mat jiddwerengem den Echange vun Informatiounen huet, fir datt d'Regeln och kloer sinn dès le départ. Hei ass de Fait, datt tatsächlech Ännerunge komm sinn, déi awer normal och waren, dat heescht eeben och Kritäre, well och Suerge waren. Et ass net, wéi wann do deen ee géint deen anere geschafft hätt. An ech mengen, d'ganz Regierung stung hannert deene Positiounen, datt mer weider eng industriell Entwécklung hei zu Lëtzebuerg wëllen, dass mer, wa mer vun industrieller Entwécklung schwätzen, och musse kucken, wat d'Plus-value fir Lëtzebuerg och ass. Dat hu mer och dès le départ gesot, hu mer och schonn an der viregter Regierung och gesot. An dass elo Faiten, déi am Fong méi oft an der Press ernimmt gi sinn, wéi se sech och gewënscht haten, do d'Décisioun geholl hu fir ze soen, hei, mir kënnen hei näischt diskutéieren, ouni dass mer direkt op der Place publique sinn. Mir mussen ophalen, well soss kritt en Damage, am Fong en Imageschued och als Betrib bereinegt. Mee wéi gesot, hei ass elo net, dass déi eng do vir gewiicht wären an déi aner dogéint gewiicht wieren. Dat wat ass, mir mussen, wéi gesot, mir mussen dorauser léieren, mir mussen dorauser léieren, dass d'Critèren dès le départ déi sinn am Ufank, déi och zum Schluss déi Critèrë sinn, déi mussen erfëllt. ginn. An dat ass eppes, wou ech wierklech als Premierminister och en Aen drop halen, dass dat och esou ass. A mir hunn och Aarbechtsgruppen an der Regierung, wou eebe justement op deene verschiddene Projeten interministeriell Zellule kreéiert gi sinn, fir eeben do déi Interaktioun och ze hunn an Echange d'informations. De Problem ass, wann jiddweree An d'Gemeng soll een och net vergiessen. D'Gemengen hunn och hei eng wichteg Roll ze spillen. An Dir wësst jo, datt mer nach aner Projeten hu fir Lëtzebuerg. De Moie sinn der och zitéiert ginn, déi wichteg sinn a wou mer mussen eeben als Acteur public all zesummen, awer och nach eng Kéier mat der Gemeng zesummekommen, fir eeben ze kucken, wéi mer do un engem Strang zéien, fir datt och Investissementer zu Lëtzebuerg Realitéit ginn an Aarbechtsplazen och geschafe ginn. Ech gesinn, Bei an ech deet deet wéi, dass bei Arcelor-Mittal ofgebaut gëtt. Ech gesinn, dass op aner Plaze Plans sociaux gemaach ginn. An ech denken un all déi Leit, déi vun haut op muer hir Aarbecht verléieren. Dowéinst a et soll een wierklech net d'Gefill ginn, duerch deen heite Fall, duerch deen heite Fall, dass op eng Kéier vu Säite vun der Regierung net de Wëllen do wier, fir attraktiv och ze bleiwen. Mir wësse pertinemment, dass mer als Lëtzebuerger Land mussen attraktiv och bleiwen an dass d'Diversifikatioun ganz, ganz wichtig ass. Wa mir just un engem Standbeen eis fixéieren an näischt aneschters hunn, da si mer ganz wackeleg, well dat ka ganz séier dann ëmkippen. Dowéinster brauche mer, mir brauchen d'Servicer, mir brauchen awer och Industrie, mir brauchen Agrikultur, mir brauchen all déi verschidde Secteuren, déi dräi Secteuren, déi et ginn, och hei zu Lëtzebuerg. Dowéinst, et ass keng. Erklärung vun Onfrëndlechkeet vun engem Land vis-à-vis vun engem Investisseur, mee eben eng Regierung, déi och seet, d'Plus-valuë mussen alleguerten op den Dësch kommen an eben, mir sollen do raisonnabel, ech wëll haut keng Konklusiounen zéien, soen ech och ganz éierlech. Ech mengen, dass déi nächst Deeg a déi nächst Wochen och nach erlaben, ganz genau ze kucken, wéi an Zukunft, op jidde Fall net op der Place publique, well dat ass ëmmer de Problem, wann op der Place publique iwwer Saache geschwat ginn, wou et awer och wichteg ass, emol schonn ze wëssen, a wéi eng Richtung dass et geet. Et ass jo awer normal, datt op der Place publique doriwwer geschwat gëtt. Meng Fro war och iwwer d'Tensioune bannent der Regierung. A wat ass Är eege Positioun gewiescht? Är Partei, de Gusty Graas zum Beispill vu Beetebuerg, dee war do dergéint. Dat heescht, do gëtt et keng Eenheet trotz allem an der Regierung iwwer déi Themen. Dach, also wéi gesot, wann, mir si jo net konfrontéiert gi mat engem Vott. Ech kann Iech soen, datt wann et zu engem Vott komm wär, wou Faye all déi Critèrë respektéiert hätt, d'Majoritéit hannert deem Projet stoe géif, an dat mat deenen 31 Stëmmen, déi et ginn, wann d'Critèren all erfëllt ginn. Mir sinn e Rechtsstaat. Mir sinn e Rechtsstaat. Wann een op eng Kéier d'Gefill gëtt, dass nëmmen nach Opportunitéiten d'Majoritéite mussen definéieren an net d'Perspektiven, net eng Credibilitéit Dann hu mer e Problem dowéinst. A wéi gesot, ech hunn och mam Här Graas geschwat, ech hunn och mat deenen anere Parteie geschwat an der Majoritéit, wéi gesot, wann de Projet all déi Krittären erfëllt huet, da wier och, also erfëllt hätt, da wier och do, wéi gesot, eng Majoritéit an der Chamber gewiescht, also eestëmmeg vu Säite vun der Majoritéit op jidde Fall komm. Mee mir si mol net esou wäit komm. Mee wéi gesot, dofir kann een och net vun Tensioune schwätzen. An der Regierung ginn et keng Tensiounen? Nee, also ech hat, mir hat de Moien nach Regierungsrot, kann ech lech net soen, datt et do Tensiounen géif ginn.
Pierre. Eng Fro un den Här Bettel, wann ech gleeft. D'Madame Dieschbourg hat de Moien en Nohaltegkeetscheck fir industriell Projeten ernimmt bei eis um Radio. Wat huet et domatten op sech? Hutt Der do Detailer fir eis? Also wéi gesot, mir si, fir eis ass et wichteg, ech hunn et virdru gesot, d'Plus-value. Wa mer hei Betriber op Lëtzebuerg huelen, soll en Check insgesamt gemaach ginn. Et gëtt net nëmmen en Nohaltegkeetscheck, et gëtt och en Check gemaach, wéi vill Aarbechtsplazen, wat d'Empreinte ass a wat et bréngt. Ech hunn Iech virdru gesot, et ass jo net, dass mer soen, et soll egal wat op Lëtzebuerg kommen, wou mer wëssen, dass et haut eppes Klenges bréngt, mee muer eng Rechnung opléist, déi vill méi grouss ass. Dofir gëtt genau analyséiert, wat d'Plus-value vun engem Betrib ass, wat sollt op Lëtzebuerg kommen. Mee et ass net den Ëmweltministère deen decidéiert wat op Lëtzebuerg kënnt, et ass net e Gesondheetsministère deen decidéiert wat op Lëtzebuerg kënnt, et ass eng Gesamtregierung, wa se Prospektioune maachen, déi dann hannert Projete stinn, wou mer wierklech alleguerte, well et geet net ouni, et geet net ouni d'Gemengen, dofir brauch een den Innenminister, et geet net ouni Verkéier, do brauch een en Transportminister. Et geet net an et geet drëms Aarbechtsplazen ze schafen, do brauch een en Aarbechtsminister. Et geet drëms ëm d'Wirtschaft, do brauch een e Wirtschaftsminister. Et geet ëm Fiskalitéit, do brauch een e Finanz. Dat heescht, wéi gesot, datt et wichteg ass, datt den Check gemaach gëtt op enger horizontaler Aart a Weis an net duerch de Spektrum just vun engem Fokus gekuckt gëtt. Eng zweet Fro hannendrun, Hutt Der en neien Direkter fir den CNL festgehalen haut am Ministerrot? Wéi gesot, d'Kommunikatioune kritt Der alleguerten haut matgedeelt, och iwwer d'Nominatioun. Ech hunn nach ni an engem Briefing iwwer d'Nominatiounen och geschwat. Do hunn se erlaabt, dass Der dann no per Communiqué och d'Nominatioune vun de Posten och kritt. Wéi gesot. Mee dat heescht, et gëtt een.
Dir kritt de Communiqué an enger Stonn. Nee, wéi gesot, ech wëll net ufänken, well soss kréien ech all Woch, mir hunn all Woch Nominatiounen an da wäerte mer all Woch hei nei Nominatiounen hei debattéieren an dat wëll ech awer evitéieren.
Eng éischt Fro un de Premierminister. Och de Moien huet den OGBL eng Kéier e Communiqué erausgeschéckt, wou eng Kéier d'Tripartite och ernimmt gëtt, déi den zweeten Tour, dee sollt stattfannen. A si hu sech notamment beschwéiert, datt weder am CPTE nach vun Ärer Säit vun der Tripartite hier en Datum feststeet? Wéi sinn do d'Aarbechten an der Regierung a wat ass d'Perspektiv? Also, wéi gesot, mir hu jo Aarbechtsgruppen op der leschter Tripartite jo och fixéiert. Déi Aarbechtsgruppe sinn am Moment nach net fäerdeg mat hiren Aarbechten. Dat heescht, ech wäert elo keng Tripartite aberuffen virum État de la Nation, mee ech wäert awer separat d'Gewerkschaften an och d'Patronat eng Kéier gesinn, esou wéi ech och aner Acteure gesinn hunn aus dem Secteur, ob private Secteur oder ëffentleche Secteur sinn. Ech wor, gëschter wor ech mat Wënzer, ech wor d'lescht Woch mat der ALFI oder mat der ABBL zesummen, ech wäert och d'Caritas gesinn, ech wäert och eng Rëtsch, wéi gesot, Gewerkschaften oder d'Patronat gesinn. Ech mengen, datt et wichteg ass, virum État de la Nation mat deene verschiddenen Acteuren en Echange ze hunn, wéi eng Erwaardungen se och hunn. Mee wéi gesot, eng Tripartite soll jo e Resultat och hunn an am Moment sinn d'Aarbechtsgruppen nach net fäerdeg, fir iwwerhaapt kënnen e Resultat op den Dësch ze bréngen. Wann ech bis gréng Lut kréien aus den Aarbechtsgruppen, wäert ech dann och am Stand sinn, fir eng Tripartite kënnen ze organiséieren. Ok, an dann, Gesondheetsminister, Ech, Dir hat gëschter méi am Detail déi Chiffere genannt vun den Neiinfektiounen op 100.000 Awunner op zwou Wochen. Haut hutt Der, kënnt Der do eng Kéier e puer Explikatiounen dozou gi? Well wann Dir dee Chiffer, ech hunn en elo net méi am Kapp, vu Lëtzebuerg nennt, duerch zwee deelt, ass en relativ immens héich op 100.000 Awunner, wann ech mech elo net méi ieren. Kënnt Der do eng Kéier e puer Explikatiounen dozou gi, wann ech lift?
Jo, dat ass den Total, dee gekuckt ass. Ech hat dat erausgeholl aus engem Bilan vum 21 September vun der europäescher Gesondheetsbehörde. Ech hunn en zoufälleg hei derbäi, do luch Lëtzebuerg. Dat ass e Wäert, deen ëmmer op zwou Woche gerechent gëtt, heescht d'Zuel vun den Neiinfektiounen op 100.000 Awunner op zwou Woche gekuckt. Do läit Lëtzebuerg bei 147 an domadder eeben op véierter Stell No Spuenien mat 300, Tschechien mat 198 a Frankräich mat 192.
Wat fir eent beweist, dass den iwwer 100.000, dass mer wäit iwwer 50 sinn? A Moment,
jo. Do brauch een net Mathematiker ze sinn, jo. Fir rtl Tëlee eng Fro, d'Situatioun vum Schoulpersonal, de Moie koum nach e Communiqué vu Säite vun den Enseignanten, déi ganz onzefridde sinn, déi dat ganz onlogesch fannen, datt si, wa se a Quarantän sinn, awer mussen an d'Schoul. doheem awer näischt kënne maachen oder Distanz zu hire Kanner mussen halen oder net kënne virun d'Dier. Dat gëtt allgemeng bemängelt. An eng zweet Fro vu Säite vun den Elteren, déi sech vill Froe stellen, elo wou Erkältunge kommen, Grippesaison, Dir hutt et ugeschwat, Kannerdokteren fäerte schonn, se giffen iwwerlaf ginn, well d'Leit dohinner kommen, Certificaten froen. Wéi sollen d'Elteren sech do verhalen? A wéi gesot, hutt Der vläicht wëlles, eppes awer un där Situatioun vun der Quarantaine vun den Enseignanten ze änneren? Also fir op ass eis et immens wichteg, dass déi dote Mesuren gutt a richteg éischtens verstanen an natierlech och applizéiert ginn. An deem Sënn hunn ech opgrond vun deene ville Froen, déi sech gestallt gi sinn, net méi spéit wéi de Moien och gefrot, dass enker sämtlech Dossieren, dat si jo alles individuell Décisiounen, déi elo op e kuerzen Zäitraum geholl gi sinn, dass déi all enker sollen nogekuckt ginn. Ech wëll se och wierklech gäre genau verstoen an deem Sënn. Ass dat haut um Lafen? Dee wësst, de Mëtten ass nach e Gesondheetsdësch, mä ech wäert haut den Owend do mat menge Leit dat nach eng Kéier kucken, fir sécherzestellen, ob alles richtig applizéiert ginn ass, ob mer alignéiert sinn. Ech verstinn, dass d'Leit sech vill Froe stellen, dass dofir ëmsou méi wichtig ass, dass eis Praxis wierklech sëtzt. Éischt Etapp ass also fir den Henker, da duerchzegoen. Ech mengen, dass et derwäert dat nach eng Kéier ze kucken an dann huele mer eis déi néideg Zäit, fir dat ze analyséieren. A wann da muss nei Décisioune geholl ginn oder Adaptatioune gemat ginn, da wäert dat och geschéien. Dat, dofir engagéieren ech mech generell. An der Schoul ass natierlech d'Consigne ëmsou méi, déi, déi normal Gestes barrièren ze respektéieren, déi jo och vun den normalen Infektioune schützen. Vill Leit spekuléiere jo och drop, dass elo a Covid-Zäite vläicht manner normal Grippe wäerte kommen, well d'Leit sech eeben duerch hiert Verhale manner wäerten ustiechen. Dat wär schéi, wann dat esou kënnt. D'Consigne vun eiser Säit aus ass, virsiichteg ze sinn, wierklech sech un déi Gesten ze halen an natierlech och, wann ee krank ass, bei den éischte Symptomer wierklech bei den Dokter trotzdeem ze goen, fir doheem ze bleiwen, soulaang net kloergestallt ass, wat et ass. Ech menge mir mussen do virsiichteg bleiwen. Dat ass eng Erausfuerderung. Mir wëssen alleguerten net, wat kënnt. Jiddwereen ass drop agestallt, dass méi kënnt. Mir si jo och opgestallt, fir, fir zousätzlech Zenteren opzemaachen, wa mer géife gesinn, dass um Niveau vun de Praxisse wierklech d'Aktivitéit eropgeet. Hu mer e Plang, dee steet. Mir hunn de Centre de consultation Covid fäerdeg geplangt, deen an der aler Nationalbibliothéik kann zu all Moment opgemat ginn. Mee bon, d'Ligne de conduite ass effektiv déi, déi Regeln, déi gëllen, fir sech vrum Covid ze schützen, déi Sinn eigentlech déi selwecht, déi engem och hëllefe vläicht manner krank ze ginn am Hierscht wéi soss. Dofir ass den Appell wierklech dorobber opzepassen an am Zweiwelsfall oder vläicht éischter wéi soss, ech mengen et si vill Leit déi trotz Erkältung awer schaffe ginn, dat ass dëst Joer vläicht net esou ubruecht, ech mengen dëst Joer soll ee schonn virsichteg sinn a Kontakt mat sengem Dokter ophuelen. Dofir hu mer jo och Teleconsultatiounen, fir wierklech kloerzestellen ob ee soll en Test maachen oder net, fir kënnen auszeschléissen, datt dat Covid ass.

Den Teletravail ass haut, wéi gesot, eng Optioun. Dir wësst jo, dass och en Avis komm ass iwwert de CES, wou ech och mat den Sozialpartner wëll och en Echange hunn. Dat gëtt ee vun deene Sujeten, ouni wëllen ze vill ze verroden, mat deenen ech wëll mat hinnen driwwer diskutéieren, wivill Teletravail ee kann hunn an engem Betrib. Et muss ee wëssen, dass den Teletravail net de Remed ass géint alles. Also déi, déi mengen, mam Teletravail géife mer alles geléist kréien, wëssen, dass dat net de Fall ass. Et gi Beruffer, déi net iwwer den Télétravail ginn. Et sinn eng Rëtsch vu Betriber, wou och d'Produktivitéit net déi selwecht ass. Den soziale Kontakt tëschent de Mataarbechter ass e wichtege Bestanddeel vun enger Firma, wou een eben zesummen och échangéiert an deen et stattfënnt. An den Télétravail huet och Risikoen. Dat heescht, dass dann op eng Kéier e Betrib sech d'Fro stellt, jo, mais tiens, den Télétravail, wann d'Leit am Ausland sinn an dann op eng Kéier méi laang sinn, firwat kann een net insgesamt méi am Fong, Delokaliséieren duerch den Télétravail, an dat sinn déi Geforen, op déi een muss gutt oppassen. Dat heescht, vun eis wäert Der net gesot kréien, datt den Télétravail de Remède à tout ass, fir all Problem aus dem Wee ze goen. Mee wéi gesot, d'Sozialpartner hu jo och Propositioune gemaach. Ech wëll mat hinnen dodrop echangéieren, do wou et machbar ass, do wou d'Betrib der Meenung ass, dass awer de Fonctionnement ka weider goen an efficace ka sinn, soll déi Méiglechkeet och bestoen, well et gëtt ëmmer jo geschwat vum Télétravail och vun de Frontalieren, mee et ass net nëmme Frontalier, et sinn och Leit hei am Land, déi iwwer den Télétravail kënne schaffen. Mee ech géif wierklech ofroden ze mengen, dass d'Zukunft den Télétravail ass. En Deel Télétravail, on peut en parler, mee ze mengen, dass den Télétravail d'Solutioun ass, wëll ech just virun de Gefore warnen. Wierklech.
Luc Laboul vum Tageblatt, Ech hätt emol just eng Fro och zu deenen héijen Zuelen. Dat heescht Lëtzebuerg läit op Plaz 4 elo. Wéi ass dat méiglech? Oder ginn et dofir Erklärungen oder ginn et Etüden? Dat ass déi eng Fro. An déi zweet Fro ass mat deenen zwou Serien mat de falschen Testresultater. Wéi vill Fäll sinn dat konkret a wéi vill Laboen a wéi gëtt dat genau iwwerpréift elo?
Bon, vläicht generell zu den Zuelen, wéi ass et méiglech? Mir hunn e Virus, deen an der ganzer Welt an och an Europa an och bei eis zirkuléiert, dee spreet nach wie vor schnell. Mir hunn Näischt Spezielles kënnen och de bis elo. Mir hunn eis Date wierklech analyséiert. Et ass relativ kloer ze attribuéieren op de Retour de vacances. Bon, wat een net däerf vergiessen, bei Lëtzebuerg diluéiere sech d'Zuelen net esou schnell. Aner Länner hu ganz Flächen, wou net vill Leit wunnen. Mir sinn eppes am Fong wéi eng grouss Stad. Ansofern erstaunt et mech elo net, dass bei eis schnell d'Zuelen emol eropginn oder net. Wann Der dat op eng grouss Fläch, op eng grouss Regioun rechent, natierlech hutt Der eng aner geographesch Verdeelung an och sécherlech emol dann Plaze wou manner lass. Wann Der kuckt, a fir Spuenien elo ze huelen, do hutt Der an deene Quartiere vu Madrid si se bei 1.000 Neiinfektiounen op 100.000 Leit. Insgesamt, a Spuenien ass awer just bei 300, dat ass eppes, wat de mir net hunn, déi Méiglechkeet, fir dat auszegläichen. Dofir schléit dat ëmmer ganz schnell aus. Mee mir sinn e Land a mir ginn als Land consideréiert, ouni natierlech déi Pondératioun ze hunn, déi aner Länner hunn, déi méi eng grouss geographesch Surface hunn. Fir déi zwou Serien, da waart emol, ech muss dat nokucken, dat waren der Enker 10, enker eng vun 10 an enker eng vun 26. An ech si mer elo net, mee et ass dee selwechte Laboratoire gewiescht, souwäit ech weess. Ech kann dat awer elo net mat honnertprozenteger Sécherheet soen. Ech weess just, dass eis Direktioun kompetent och dofir zoustänneg ass, fir d'Surveillance vun de Laboratoiren ze maachen an dass si mat deen, deem oder deene Laboen, déi concernéiert sinn, de Kontakt hunn an eben am Kontext vun hire Pouvoir de contrôle och elo eng Enquête annoncéiert hunn de Moie fir um Site ze kucken, ob wierklech alles an de Rei ass, ob alles esou fonctionnéiert, wéi et soll. Dat ass, mengen ech, ganz wichteg an där hei Situatioun, well, jo, wéi, ech hat et virdru scho gesot, meng, d'Leit mussen sech wierklech kënnen drop verloossen a meng et mussen vun eiser Säit och alles maachen, fir dann kloerzestellen, wat d'Ursaach vun esou eppes ka sinn. Ech wollt vläicht just profitéieren, ech hat eppes vergiess ze erwänen, wou ech vun de Mesurë geschwat hunn, eng, eng wichteg Saach, wou ech scho vill Froe gestallt kritt hunn. Mir hunn d'Méiglechkeet geschaf, bei dem Port de Masque Derogatiounen ze ginn. Déi wore jo bis elo just fir Leit mat Handicap enoncéiert am Gesetz. Donieft ass et awer och Leit mat enger Krankheet elo méiglech, dispenséiert ze gi vum Port de Masque. Et ass gefrot ginn, wéi eng Krankheete sinn dat. Dat ass am Gesetz net ausgewisen. D'Regel ass déi, dass een dat mat sengem Dokter muss beschwätzen. Ech mengen, wann eng Persoun eng Krankheet huet, en Gesondheetszoustand, deen et schwiereg mécht, d'Mask ze droen, da soll se Kontakt mat hirem Dokter huelen. Dass deen, deen dat wäert aschätzen an hir dann och en deementspriechende Certificat ausstellen. Ech géif dat gären effektiv kloerstellen, well déi Fro ass mir elo direkt relativ oft scho gestallt ginn, säit d'Mesuren annoncéiert gi sinn.
Ech hunn nach eng kuerz Fro. Déi Ordonnance vum Ministère vun 10 Deeg, wann elo aktuell Leit sinn, déi nach déi 14 Deeg misste respektéieren, gëllt elo déi, et ass jo fir eng Iwwergangszäit, gëllt elo déi 10 Deeg Reegel oder déi 14 Deeg Reegel?
Et ass gutt, dass Der mer d'Fro stellt. Dat ass déi nei Regel. Ech sinn awer elo net sécher, ob mer dat de Leit elo matgedeelt hunn. Op jiddwer Fall wäerte mer déi Kommunikatioun elo huelen. Mir hätten an deem Sënn e Communiqué erausgi fir et kloerzestellen, dass et fir d'Leit verständlech ass. Jo. Dat heescht, dass elo déi, déi schonn an Isolatioun sinn, fir déi gëllt elo d'Period vun zéng Deeg nëmmen? Jo, dat ass déi juristesch Logik bei der Saach. An et ass och esou, wéi ech gären interpretéiert hätt. Mee Effektiv hu mer dat net esou kommuniquéiert, mengen ech, an deem Sënn nach. Nach Froen? Nee? Da soe mir Merci.